Si si kuerz no der E-Mail. Ech hunn vun e puer Leit gesot kritt, datt se mer keng E-Mail schécke kënnen. An och wann ech dem Yver oder dem Dir eng op dee Piraten-E-Mail schécken, da kënnt déi E-Mail och net un. Awer 24 Stonne méi spéit kréien ech eng Noriicht à la Et konnt net duerchgestallt ginn, si gëtt nach eng Kéier probéiert. An 48 Stonnen duerno kréien ech da geschriwwen, den Absender hätt mech blockéiert. Jo, mir kritt awer, mir kritt awer ganz vill E-Mailen an. Also, ech kucke bei wat fir engem Provider ass dat oder esou.

Net datt mer tatsächlech awer iergendwéi en Problem mam Name Server hei hunn, well dat ginn och denger Saach méi dat entspriechen.

respektiv am Congé sinn. Zu den Uwiesenden, déi Lëscht ass aktuell, D'Camille Lisch ass entschëllegt, de Sven ass entschëllegt, de Jérôme Becker ass entschëllegt. E Quorum vu siwe vu, véier vu siwe Leit hu mer, gëtt gestreamt.

Ok. Iergendwéi sinn ech elo aus dem Réseau erausgeflunn. Domat ass d'Pad och fort. Dat ass elo praktesch.

Tisch wat si mer den 21 spéitstens
den 21 dat ass quadratesch.
Jo mee d'Encodage déi ass nëmme 5 Deeg gülteg wann een se innerhalb vu 5 Deeg net validéiert huet si se fir d'Kaz. Een zwee.

Ok, mä da komme mer bei de Bulletinssupporten. Déi stinn am Pad, wann ee interesséiert. Da wäre mer direkt scho beim Top 2, dem Festival des migrations. Do hu mer an de vergaangene Joren all Kéiers en anere Flyer gemaach. An ech mengen, grad well mer elo d'Gemengewale viru Dir stoen hunn, Misst mer och dëst Joer erëm nees en extra Flyer maachen, final well och dat Material vun den leschte Joren elo net méi grad aktuell ass.
Ass dat dann de véierten an de fënnefte Mäerz? Jo, richteg.
Ech si souwisou och do, nach fir en anere Club, dat deeg do. Kann Brett oder Leit? Mir maachen ëmmer Leit. Dat ass praktesch, well da kënnen, da sinn d'Leit net de ganzen Dag, 8 Stonnen hannert dem Mikro am Stand.
Mee ech sinn de Véierten deelweis disponibel, de Fënnefte sinn ech zu Abidjan. Ok.
Mir hunn och nach e Pad, an do kann een schonn androen, wann een tatsächlech eng fest Auerzäit weess.

Entschëlleg, ech muss een dat um PC chargéieren oder um Macintosh chargéieren, dee, fir dee Programm do? Wou kommen ech un dee Programm? Dat ass eng Internetsäit, also einfach den. Eng html? Genau, einfach nëmmen d'Adress antippen an dann ass een dran. Okay. Ja. Okay, ma ja, da komme ech och scho mat e bësse méi graffe Saachen, well ech Sue gären hätt. Also mir si jo domadder am gaange fir eis Presenzen vu Joer zu Joer méi ze professionaliséieren an dëst Joer giff dann en Teppech um Programm stoen.
Teppech? Jo, de fliegenden Teppech. Nee, en Teppech an der Komplementarfaarf vun eiser Schach, dat wär dann hellgréng, dass de Stopp net esou.

Dat wär deen ee Posten. Deen zweete Posten, dat wär awer esou Sëtzwierfel, vun deene mer scho e puer Mol geschwat hunn. Do hätt een eng Offer, wou ee se bis nächste Freide geliwwert giff kréien, fir e Gesamtwäert vun opgeronnt 600 Euro. Dat wär dann 92 oder 94 Euro pro Wierfel. Dat wäre Sëtzwierfel, déi sinn ongeféier esou héich. Wéi vill Zentimeter sinn dat dann? Et sinn 43 oder 45, da kritt een e Mäerz. Also et ass awer bal um Buedem, ne?

sou dass een eigentlech den Duerf domat erwürge kinnt, fir dann sech en Thema erauszezichen, iwwert dat een mat engem schwätzen wéilt. Dat ass e bëssen d'Idee dohannert. Do ass och e klenge Link hannendrunner, wou een sech dat enke kann ukucken. Voilà. Dann den drëtte Posten. Hues de eppes ugeholl? Nee, ech stellen einfach emol vir. Den drëtte Posten ass dann Bicker a Kamellen ass dat normalerweis, oder? Jo. Do soll den Sven menges Wëssens no dat bestellen. Den Ivar sollt en drun erënneren. Den Flëpp huet en haut eng Kéier erënnert. A steet och ënnen an der To-Do-Lëscht. Mee ech weess awer, do hunn ech awer elo nach keng Infos.

Moi am Holodeck, mee wéi gesot et ass näischt drop, mat Ausnam vun deenen Icons, wou Symbol Icons sinn.
Déi sinn dann moof an och dat selwecht Réimchen den Teppech ënnerwéi.
Wahrscheinlech net, well beim Teppech muss ee mat där Gréng liewen, déi de Buttek eben huet.
Dee géif mer net bestellen, do misste mer an de Hornbach oder esou fueren.
Dat weess ech net. Ech sinn aktuell op Hornbach.lu gaangen an ech hu gekuckt, wéi eng Fuerwen se am Angebot hunn. An do ass eng gring dobäi, déi eis Eiser relativ no kënnt. An déi mof, fënnt se richtege mof dann? Mof wollt ech ebe grad net, well den Hannergrond vun eisem Stand ass scho mof an dat mécht dat Ganzt zimmlech däischter.

Gëtt eng Kuerzfassung dervun.
Här Kapp, d'Ziler vun der Partei, dat muss da.
Also, wann se muss 30 Säite liese fir eng nei Partei, dann ass d'Kommunikatiounspolitik feelgeschloen. Gëtt
et da méi pregnant?

Mir hunn e Standardflyer a mir wäerten nieft dem Standardflyer, dee mer souwisou op all Braderie ëmmer dobäi hunn, wou eise Programm ganz graff resuméiert ass, hu mer dann nach en Aktiounsflyer. An dat ass eben deen, dee mer elo maache mussen, dee sech generell gréisstendeels un d'Gemenge eranbéit. Voilà. Mä also wéi gesot, wann Der wësst, wéini Der op de Stand kënnt komme fir auszehëllefen, do ass e Patgage anzedroen. Anerfalls ass een trotzdeem ëmmer frou, wann ee kënneg Gesiichter do gesäit. Voilà, dann hu mer dat zur Kenntnis geholl. Komme mer weider zum Top 4. Dat ass elo um Yvan fir dee virzegoen. Okay.
Also, den Sven, deen hat eis proposéiert, säin LSAP zur Verfügung ze stellen, beziehungsweise ze gebrauchen, fir esou Eventer wéi de Festival des Migrations an de Moderieen an esou weider an esou fort. Do ginn der e puer Reparaturen drun ze maachen, iert dass mer en dierf, wat dierf probéieren op d'Strooss ze setzen am Prinzip. An ech sollt mech schonns eppes bekëmmere fir dat e bëssen ze chiffréieren an ech hunn op d'Neischaff bruecht. D'Neischaff ass eng asbl och wéi mir. Déi schaffe wierklech sozial, mat 25 Euro d'Stonn an si hunn eis en Devis gemaach vu 1600 Euro, ouni Garantie, datt en duerch Sandweiler kënnt. Voilà.

Ech awer e bëssen. Entschëllegt. Mee da sot entschëllegt dann, datt ech eng domm Fro stellen. Nee, déi ass net domm, mee ech waarden op besser Iddien. Nee, nee, alles gutt. Also, fir mäi Verständnis, wann ech elo kucken, wéi vill mir am Budget fir den National virgesinn hu fir dëst Joer, de Sënn an Zweck war et jo fir de Bezierker, fir déi bevirstoend Walkämpf esou vill wéi méiglech ze ginn, wann ech eise Budget fir den National kucken, A 1600 Euro verdammt vill, fir do dann awer net garantéiert ze hunn, dass en duerch d'Sand weidergeet. An da muss een nach emol kucken, wat mer mat deem Auto schlussendlech maachen. Wann et nëmmen drëms geet, fir op dräi Braderien am Joer Saachen ze liwweren. Dann hu mer besser net déi bei d'Intralux, esou eng et lounen, fir déi Joer. Genau, an deem Sënn op alle Fall. Well domadder kënnen mer nach ëmmer net wierklech vill Daachständercher transportéieren. Mer kënnen Bauzorten absolut net transportéieren. Dat ass elo meng Meenung dofir. Fir mech ass et ze deier. Nach eng déck Fro, Wéivill Kilometer huet den Auto a wéivill Joer huet en? Iwwer 200.000 Kilometer, Wann 2005. 2005, ok, merci.

Virun allem, well mer iergendwann eng vun enger Camionnette bestallen, och wann déi eise Budget bei wäitem sprenge géif, mä et soll mol eng Kéier eng gréisser Camionnette sinn, an do si mer bei engem Privatauto, bei enger aner Saach. Déi net eisen ass, dee wou nach vill muss drugehale ginn, déi wou kee Mënsch weess wéi laang en hält, ob en iwwerhaapt eng Kéier erëm dierf op d'Strooss, wéi laang en dann hält.

Also beim Top 5 vum Vampir vun Esch eppes héieren huet, da ginn et do keng nei Informatiounen. Neen, dat musse mer weider op der To-Do behalen. Dat ass wierklech eppes, wat esou lues Zäit géif ginn. Et ass elo en halleft Joer, datt mer Stagiaire bezuelt hu fir et ze maachen, et ass nach ëmmer näischt online.

Templaten oder Tools déi am Temp an am WordPress installéiert ginn. An WordPress à la base selwer ass open source. Mee geet eben em d'Ëmsetzung oder vill méi de Fäischlëff vun eiser vun der Grafik déi mer schonn an Optrag ginn haten.

Voilà, also keng Neiegkeeten. Dann Top 6, Gemengewahlen. Do wollt ech de Stand der Dinge wëssen, wéi et an de Gemengen ass. Wéi gesot, an net emol aacht Méint ass de Gemengewahlkampf duerch. An iergendwéi hunn ech d'Gefill, dass mer nach net wierklech virukomm sinn.

Mir hunn der zwee, déi zu Stengefort wunnen.
Ok, sinn dat der déi, déi hei aktiv matmaachen, oder sinn dat just esou Parteileichen? Dat kann ech elo net beurteelen. Et sinn Nimm, déi engem geleefeg sinn, awer elo net déi, déi elo all Kéiers hei wieren. Sinn et professionell Informatiker oder sinn et Hobby-Informatiker? Dat weess ech net.

Wann ech mer déi Zäit esou ukucken, ech mengen, et ass ganz schéin a gutt, Jean Halden, déi Gemengepolitik an esou, mä d'Piratepartei ass héchstwahrscheinlech awer eng vun deene méi klenge Parteien an, jo, fir dat emol déif ze formuléieren, An d'Energie ass och begrenzt vum Comité an och vun de Leit. Dat heescht, ech géing awer do eng gewësse Systematik an esou eng Approche bréngen an einfach emol eng Statistik maachen, a wéi enge Gemenge sinn déi meeschte Piraten. Esou eng Statistik, déi Gemengen dono austreten, vun déi meeschte bis zu deene wéinegsten, an déi huelen, wou zum Beispill déi éischt fënnef, An da kucken, wéi vill Der do hutt, an do deen Ex emple konzentréieren. Well all dat anert, dat ass menger Meenung no, ech weess net, ech. Also déi, deen Exercice hu mer scho gemaach. A mir hunn och eng Unzuel u Gemengen, wou et wahrscheinlech ass, dass mer eng Lëscht zustan kréien. An do schaffe mer elo virun allem drun. Mä et kann een déi gesinn, déi, wou d'Wahrscheinlechkeet grouss ass, dass een do kann eppes matschaffen.
Dat gëtt dann och an deem Pad, wou ech zu Iech schwätze mat fir d'Gemengewalen, do ass jo, wéi eng Gemenge mer eis am Moment. Also plangen unzetrieden. Well ech fäerten, mat all dem gudde Wëllen, dee ronderëm ass, wann d'Energie esou diluéiert gëtt, da kënnt iwwerhaapt Resultat iwwerhaapt näischt eraus. Amplaz ze soen, mir hunn iergendwéi eng Strategie, an déi Strategie ass, mir hu jo eng Datebank, mir kucken ongeféier, wou d'Haaptaktiounszentre sinn, Table dressen an do Vollgas ginn, net iwwerall wou en Dëppe fest ass. Dat ass dat wat der mer och maachen do vir, wéi gesot. Mee et ass wéi gesot, wann do een interesséiert ass fir en zwësch ze maachen, do hält keen een dervun of. Et kënn jo elo och nach, also mir sinn am, mir sinn am gaangen um Gemengewahlprojet ze schaffen, schonn zënter engem décke Joer. An dat bedeit awer net, dass wann elo an engem Mount, an enger Woch elo ee géif bei eis kommen a soen, hei, ech si elo nei, ech wëll bei mir eppes opbauen, dass mir soen, hei, nee, elo geet et net méi. Dofir iwwer Leit, déi en cours de route awer nach dobäiwëlleg stoussen, eis natierlech ganz frou an déi wëll een och mat abezéien. An dat ass och en Thema, wat ech op der Holodeck elo ugeschwat hat, wou ech och herno eng Kéier wéilt drop zréckkommen.

Dat ass de Problem do. An da bei eis, de Sven hat emol gesot, hie géif zu Consdorf goen.
An soss ass warscheinlech net ganz vill wat ze soen. Calvi. Jo, also zu Clierf hu mir am Moment 4 Leit, eventuell e fënneften. Dat heescht, mir brauchen der dann nach 6.

Derbäi mee wann se ennerschreiwen datt en se och an däerer Gemeng wunnen oder an deem Bezierk wunnen, jo jo datt se ageschriwwen sinn an der an all Fehlerverzeechnes, well datt ass ëmmer eppes wat kiddelech ass, well wou fënnt een 100 Leit déi op d'Gemeng ginn, esou en Ziedel siche ginn an da fir een ennerschreiwen. Dofir ass et wesentlech méi einfach wann een ebe Conseiller een huet oder een Deputéierten natierlech, dann ass déi Saach kee Problem. Ok.
Sou, dann nächste Punkt ass, Wéi gesäit et mam Konsens ënnert de Parteien hinsichlech der Campagne aus? Do gëtt et esou eng Plattform virun all Walen, wou d'Parteien sech zesummesetzen an iwwert fräiwëlleg, Limite schwätzen, wat erlaabt ass a wat net erlaabt ass an engem faire Wahlkampf. Do brauch se eng Reunioun. Ech hunn awer do elo net wierklech eppes dovunner héieren, wat dobäi erauskommen ass. Jo, jo, ech war lescht Joer gekommen, konnt ech net elo abschliessen ofsoen.

grafesche Saache maachen oder visuelle Saache maachen, misste mir dat awer relativ fréi wëssen, mat wéi vill Minutte mer rechne mussen a sou weider, oder Sekonne mer rechne mussen.
Ass dat vu Joer zu Joer ongeféier den änlech? Kann een do elo kucke vun de leschte war et e bësse méi? Vu wat gëtt dat bestëmmt? Gëtt do eng Formel? Nee, de Staat keeft Sendezäit bei rtl an, also bei de Senderen an, an da verdeelt en déi op déi Parteien, déi deelhuelen. un de Wahlen. Kann och elo sinn, datt et elo bei de Gemengewahlen, dat weess ech eben net, datt gekuckt gëtt, ween an der Chamber sëtzt, an déi, déi an der Chamber sëtzen, déi kréien Sendezäit. Keng Ahnung. Wat onfair wär. Anerwäerts, du kanns net all, kann een net all Bierger lech d'Sendezäit vun.

Thema, dass mer eis, wat d'Strategie ugeet, nach net wierklech richteg Gedanke gemaach hunn. An dat sollte mer elo maachen. An dofir ass meng Propos déi, dass mir eng Koordinatiounsplattform grënnen, déi parallel zu de. Präsidium an Parteileedung funktionéiert. Firwat huet ech et net an de Parteileedunge maachen? Well hei sëtzen, mir sëtzen hei owes eng, zwou Stonnen an da muss mer séier Punkt luecht hunn a jidderee muss séier heem. Dat heescht, fir Brainstorming bleift keng Zäit. Dofir géif ech léiwer dann emol deen oder anere komplette Samschden huelen, wou mer eis geziilt ëm Saache Gedanke maachen. E weidere Virdeel ass, Wat d'Grafik ugeet ass weider, do wäert et warscheinlech gréisstendeels u mir hänke bleiwen, wat ech och zimlech gär maachen, mee wann ech dann e Flyer maachen, wou dann zwou Woche méi spéit eng aner Sektioun kënnt a seet, ech hätt deen am Oneinker gär, da verléieren ech esou vill mol Zäit, wat ech am Ufank hätt kënne gläichzäiteg maachen. Dat ass déi Saach. An dann, ech menge mir kennen alleguerten, mir schaffen, mir engagéieren eis, mir mussen eng Lëscht opbauen, mir mussen e Wahlkampf maachen an da gläichzäiteg nach eise Wahlprogramm an e verständlechen Text kondenséieren. Do bleift ëmmer iergendeppes op der Streck. Dofir hunn ech och léiwer, wa mer eis an der Grupp Gedanke maachen, fir punktuell Akzenter ze setzen, och op Gebidder, wou ech mech elo zum Beispill net esou auskennen, sinn ech der Fro, datt ech och vun aneren eppes giff Input kréien. Also dofir ass fir mech déi Plattform, wéi ech se beschriwwen hunn, wär déi zimlech gutt. Wat ass Är Meenung dozou? Ech hunn der schonn e bësche gérann eppes viru gemaach. Ech muss éierlech soen, ech hun elo d'Iddi guer net guer verstan. Woufir déi Plattform?
Dass e Reuniounen mécht fir iwwert dat Ganzt ze schwätzen, fir d'éischt ze diskutéieren. Also d'Iddi, jo.
Also d'strategesch Planung vum gesamte Wahlkampf. Do kann da jidderee seng Iddie mat eraushuele fir säi lokale Wahlkampf. Et kann een awer och Ideeën bäidroen, déi vläicht bei engele passen, mee bei aneren awer dass eben generell fir de Wahlkampf richteg ze organiséieren, ze plangen. Fir de Chamberswahlkampf? Nee, nee, de Gemengewahlkampf.
Et soll alles aus engem Goss sinn an ech hätt am léifsten, quitte dass jidde, all Sektioun nach hir Autonomie huet a maache kann,

Gëtt et soss nach iergendeppes, wat Äech zu deem Thema do afält? Ech wäert och eng E-Mail erausschécken an dat och an der nächster Newsletter annoncéieren, fir datt sech e Maximum u Leit melle kënnen, fir bei deene Brainstorming-Saachen dobäi ze sinn.
Wéi een Wochendag ass do ugeduecht? Nach guer guer net driwwer nodenkt. Ech mengen, et muss ee sech do bësse Gedanke maachen. Ech mengen, wann de Méindes, Ech ginn. als zweete Méinde reservéiert ass schonn Ja. fir déi aner Sa
wär et on ongutt, fir dat op Méindes ze leeën. Dat heescht, et ginn net esou vill gutt Deeg, well de Sonnde fält ewech, de Samschde fält ewech, freides ginn d'Leit eraus feieren.

Mat engem mam Mëttegiessen derzwësch, an do hu mer dann allméiglech Saachen esou duerchdiskutéiert a Strategie. Mir haten eisen, eise Programm hu mer do eng Kéier duerchdiskutéiert gehat, esou all Gëtt en déi Saachen. An dat ass eng relativ flott Formel, wann een e bësselche méi laang Zäit huet, fir esou eppes ze maachen. Brauch een, mee ech mengen, et kann een net all Kéier ufänken, en neien Dag, well wann een nees ufänkt,

Flyer-Aktioun oder esou, da kënne mer de ganzen, da wësse mer, okay, dofir brauche mer elo ongeféier véier, fënnef Stonnen, Mir dann huele mer, mir en Thema hunn. Jo, dann huele mer eis dofir e Samschden an eng aner Kéier ass et eppes méi Kuerzes, do kann een dann och gär eng Kéier donneschdes oder wéi een Dag dann dee Moment passt, huelen. Op alle Fall musse mer eis alleguerte bewosst sinn, op alle Fall déi, déi eng Lëscht maachen, dass déi nächst sechs Méint, also a sechs Méint muss d'Campagne komplett stoen. dass déi nächst sechs Méint oder déi nächst aacht Méint zimlech aarbechtsintensiv fir jidderee wäerte ginn. Voilà. Da komme mer nächsten Top, ausser et hätt een een eppes dozou ze soen. Den nächsten Top wär dann de Landeskongress.
Schluss. Wéi?
Schluss.

An do hu mir den 8 Abrëll zréckbehalen, dat wär de leschten Dag, well den éischte Weekend am Abrëll, do si zimmlech vill Aktiounen an de Weekend dono ass d'Ouschtervakanz. Jo, nee, dee fänkt den 8 schonn un. Fänkt den 8 schonn un? Jo. Jo, well do hunn ech schonn Congé, do fuerdere ech eigentlech schonn fort.

Dass e programmatesch Schong gëtt? Dass
turnusméisseg ass et e programmateschen, mee soll dat gläichzäiteg, well dat och vun eis erwaart gëtt, oder virun allem vun der Press, iergendeppes zu de Gemengewale sinn? Oder sollt et vläicht souguer de Gemengewalkongress sinn? Dann ass et souguer besser, wann e méi spéit ass. Dann ass an deem. Desto besser.
Jo, an deem Sënn op alle Fall.

Wann den, et ass en 21 ech hunn et do hir, jo dat wär dann e Präsidium oder e Parteileedungsbeschloss, wa mer géife soen, datt mer et méi spéit maachen, oder wéi gesitt Dir dat? Komm mir halen elo mol ganz einfach dee fest, mir annoncéieren deen elo mol an da soe mer et haut 14 Deeg, datt mer et do definitiv, jo. datt e mat haut 14 definitiv ofstëmmt. D'Leit solle sech alleguerten iwwerleeën, wa se dergéint si gutt Argumenter siche firwat datt se dergéint sinn, an da stëmme mer et haut 14 of. Dat heescht, ofstëmmen den 22 Abrëll? Ob et den 22 Abrëll ass, jo.
Op der nächster Parteileedung? Op der nächster Parteileedung haut 14 stëmme mer dat dann of. Da si mer jo nach ëmmer an den Délai, misste mer nach ëmmer do ganz gutt leien. Dat ass ee Mount virdrun.
Jo, et gëtt also e bësse Sputt mat der Kaart, also mat der Memberskaart ze verschécken. Voilà. Mee ech weess eben net, ech weess net, wou mer déi Memberskaarten drécke gelooss hunn, mat deem, wou de Film iwwert d'Textfelder hätt sollte kommen. Dofir muss waarden bis de Sven erëm ass fir déi Saachen och ze klären. Wat deit RMS dat ze maachen?
Nee, nee, nee. D'lescht Joer hu mer se jo komplett selwer bedréckt. Dat Joer virdrun hate mer se bestallt, also printe gelooss, an do sollt jo iwwert d'Textfeld eng Schicht kommen, fir dass se an eisem Drucker beprintbar wieren. An déi Schicht ass jo deemools vergiess ginn. Maja, an elo wollte mer se nach eng Kéier printe loossen, esou dass mer nëmme mat enger schwaarzer Cartouche mussen en Nimm drop printen. Ech weess eben net bei welchem Anbieter dat war, well et ass esou eng Geschicht, déi ass bestëmmt och opwänneg drop ze bréngen, also vun der Bestellung hier. Gutt, da vertagë mer dat op déi nächst Parteileeung.
Jo, mee wéi gesot, mir proposéieren elo do och schonn eppes. Da kënnen d'Leit net da bedengs fir erëm eng Kéier ufänken, déi ganz Diskussioun.
Dann den Top 8, ee Mars hin de siwwenzéngten Abrëll. Jo, den hu mer jo quasi scho per Houmlaf vun der Strooss decidéiert, och wann elo den neiste Decidéiere war. dass den Bezirk Süden déi sech em d'Brateriereler Stänn an hierem Bezirk këmmere sollen, mee do wäerte mer dann mat engem Stand aktiv sinn a wien interesséiert ass, dee kann sech da melle fir do ze kënnen. E Stand an der Stad?
Nee, nee, op der Immesse zu Nouspelt. Zu Nouspelt, alles klar, genau. Wann d'Stad awer och e Stand wëll maachen, wat natierlech net schlecht wier.

Ech menge mat de Fotoen, fréier ier mer deen elektronesche Pass haten, mat dem wou alles dra war, do war d'Liewe méi einfach. Do ass ee bei de Fotograf gaangen, déi hunn eng ordentlech Passfoto gemaach, déi konnt een nach fir d'Begriefnis huelen, wann d'Doudsannonce komm ass. Nee, dat hat war e Portrait, dat war e Portrait, an haut ass et eng Reiwerfratz déi drop ass, well du muss riicht drop kucken, datt et biometresch auswäertbar ass vum NSA, CSI.

Dee weess och net, wéi en dat soll maachen. Ech mengen, dee mécht déi fir de biometresche Pass, soss kënnen déi näischt méi. An wann d'Leit déi huelen, fir op eng Visittekaart, et deet mer leed, also dat ass eng Verbriecherkartei, wéi et feelt nach just, datt se hannen, esou wéi am amerikaneschen FBI, de Meter hunn an d'Nummer vum Prisong, déi virdrop ass. Also, nee, mir hunn hei, mir hunn.

Well elo sou eng Virféierung vu Firmen, wou ee kann héieren, fir Diskjockey ze ginn, do hate se och Material ausgestallt, dat war ganz interessant. Ech weess net, ob déi och e Devis ëm eng Cham am Prospekt matgeholl huet. Dat ass eng Firma zu Lëtzebuerg.
Ass et

Du kanns eng eideschtschrëftlech, normalerweis misst der eng eideschtschrëftlech Erklärung, et gëtt zwar um Register warscheinlech eng Form, mee de Problem ass deejéinege, wann zum Beispill Leit aus dem Ausland kommen, da kënnen déi do eng Faillite maachen, oder et kann sech och am Ausland eng Faillite gemaach hunn, an dann ergitt dat alles kee Sënn. Dofir muss der eng eideschtschrëftlech Erklärung maachen. An da, wéi gesot, dann ass et de Casier, an esou weider an esou fort, dat ganzt Gedénges. Du muss dech och ënnerschreiwen, datt de But vun denger Firma net ass fir Schwaarzgeld ze wäschen a lauter sou Gedéngels. Dat ass jo ganz absurd. Dach seriö, also ech hunn elo nach erëm eng Kéier missen elo beim Comptabel ënnerschreiwen dëst Joer, datt datt ech ké Schwaarzgeld a menger Firma wäschen. Dat ass onméiglech.

kënnen zielen doriwwer. Dat nächst, de Stand Finanzen hei awer updaten, ass gemaach. Den Inventaire vun de Bicker, wéi gesot, wësse mer net wou dat drun ass. Jo, mir si bal. Urgent Facturen, d'Standkäschte vun der fir de Festival si bezuelt. Ech wäert dann och elo nach d'Facture vum Rupert Ney iwwerweisen.

Oder vläicht ass eng komesch Geschicht. Da kommt en, ech stëmme mer elo nach schnell hei, datt en Ändy interimär dat esou laang maachen dierf, bis datt en, nee, da bass du nämlech ofge, kanns dat iergendwou nach drasetzen als Top, Top, wat ass dat dann, 10 oder esou, jo, Top 10, den Ändy kritt, bis datt en.

An da probéiere mer dann do och Äntwerten ze fannen, Standardäntwerten. An da maache mer eng Broschür draus, déi mer jidderengem, deen e Stand bei eis mécht, matginn, dass deen ëmmer drop äntwere kann. Dat sinn elo e bësse vill Wierder.
Gëtt et schonns eng Broschür, wou ee ka kucken, wéi déi opgemaach ass, oder ass dat just eng Ébauche am Moment, déi et do gëtt?

Dann kuck de Redun an dann.
D'Éischt Fro, déi am meeschte gestallt ginn ass, bis déi allerlescht Fro, déi nom Nemo gestallt ass.
Okay, da komme mer bei d'Notten. Déi nächst Parteideelung ass den drëtte Véierten. Nee, dat kann net sinn. Véierten Drëtten
hunn ech geschriwwen.
Drëtte Véierten.

Mat de Ladesäule fir d'Elektroautoen, maache mer eng PM oder? Ech hu gesinn, et waren elo nach Diskussiounen do. Waarde mer nach, bis datt déi Diskussiounen elo, bis datt mer eis eens sinn, wat der mer schreiwen, oder wéi maache mer dat? Ech sinn net wäit genuch um Thema ageschafft, fir do eppes schreiwen ze kënnen. Wat mech elo géif interesséieren, dat ass jo déi Geschicht mat ACDC.